Hawi Lin Hao nan dihlak nan dam cio hna maw? Kan YouTube channel in nan dihlak nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Uh, tuni cu Kawlram chung thawngpang tlawmpal in kan rak chim ṭhan lai i kan chim hlan ah khan kan YouTube channel kha subscribe na tuah rih lo si ahcun subscribe timi a senmi zawn kha rak hmat ve in subscribe rak tuah ve law tiah kan in sawm ṭhan hna. A pakhatnak ah Kawl ralkap nih Thlali chung kahdohnak kan ngol lai tiah an timi kong ka rak chim lai. A luancia August thla chungah khan ASEAN ram nih Myanmar envoy ca an thimmi Mr. Yusuf cu Kawl ralkap cozah nih an thimmi Foreign Minister Mr. Mong Lun he video in i chawnhbiaknak an rak ngei i cu lioah cun Mr. Yusuf nih ASEAN ram hna nih Kawlram chung i harsatnak a tongmi an bawmhchanh khawh nakhnga ding caah Kawl ralkap nih kahdaihnak nan tuah a hau tiah a rak ti hna. Cu hnu cun caan zeimazat a rauh hnu ah nizaan ah khan Kawl ralkap nih atu in kum dongh tiang thlali chung hi kahdohnak ngol ding in kan lung a tling i timhtuahnak kan ngei tiah bialehnak an hun tuah hna ti a si. Cu kongah cun media pawl nih Mr. Yusuf cu an hal i a chimmi cu uh, hi kahdaihnak hi politic lei he aa pehtlaimi kahdaihnak si loin humanitarian worker pawl an himbawm khawhnak hnga ding caah timhtuahmi kahdaihnak hi a si tiah a chim. Mr. Yusuf nih a chim rihmi cu October thla hlan ah hin Kawlram tlawng kho dingin bitak tein Kawl ralkap cozah he ceihmainak kan ngeih cuahmah liopi a si. Ka kal khawh a si ahcun Aung San Suu Kyi he zang ton biaruahnak ka ngeih khawh nakhnga ding caah Kawl ralkap sinah ka hal cuahmah liopi a si tiah a chim. Asian ram hna nih hin Kawlram cungah harsatnak a tuar cuahmah mi hna caah hin US dollar aih million pek dingin timhtuahnak le hnatlaknak zong an ngei cang tiah theih a si. Thawngpang dang pakhat in kan rak peh ṭhan lai. September nithum in Ninga kar i Kawlram chung i a cangmi kahdohnak tlawmpal in ka rak chim lai. Nizan Zarhpini zanlei sang ah khan Amarapur ah pengkulh chungah a ummi Tawngtaman tikulh pawngah Mandalay PDF nih an hmanmi landmine cu Kawl ralkap mawṭaw nih aa pal sual caah Kawl ralkap minung pahnih an thi tiah theih a si. Cu cuti an thih tikah cun Kawl ralkap nih Mandalay khuapi chungah a lutmi mawṭaw pawl cu biatak tein cheknak an tuah hna tiah khuami pawl nih an chim. Cun niruk zan zan suimilam hlai khat hrawng hrangah khan Hakha khuapi ah a ummi State Administration Office cu CDF nih an kah hna i Kawl ralkap lei kha a tlawm lei in minung pahnih in pathum kartal cu an thi hrimhrim lai tiah zumh an si. A thimi kong hi a teseih te cun fiang tein chim khawhmi a um lo nain local media nih an chim ning ahcun minung pahnih in pathum kar hi cu an thi hrimhrim lai tiah an zumhnak kha an langhter. Cun ningani le nirukni ah khan PDF Kale kut in Kawl ralhrang minung pariat an nunnak a liam fawn. Sakae ram ṭhan Kalene hrawnghrang a ummi khuate cheukhat cu Kawl ralkap nih an inn le an lo an khangh piak hna pinah khuami cheukhat zong an tuk an velh hna caah PDF Kale nih an kirnak lam in ambush an rak tuah hna i an rak ṭhuat hna caah Kawl ralkap cu a hmun ah minung pariat an thah khawh hna tiah theih a si. Cucaah cun September nithum in ninga kar ah hin Mandalay, Sakae le Chinram cung i kahdohnak ah hin Kawl ralkap a tlawm lei in minung hlei khat hrawnghrang paoh cu an nunnak a liam tiah theih a si.